Salam mähriban dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Her biriňize berk jan saglygy arzuw edýän. Mähriban dostlar, indi men şu ýerde ýenem bir hakykaty size görkezjek. Düýn şu Allamyrat Rahym bilen Farhat ikisi efir edýär, ony ýutubda goýýarlar. Allamyrat Rahymyň aň düşünjesi gaty pesligini ýüze çykaryp görkezjek. Diňe o däl, Kakamyrat Hydyrow bar, onuňam aň düşünjesiniň pesdigini ýüze çykaryp görkezjek. Muhammet düýeçi onuňam aň düşünjesiniň pesdedigini görkezjek. Bir zady oýlanyp görüň, hakyky zatda indi şu ýerde. Maksat diýlen oglan birinji awgust güni TikTokda göni efir edip oturýar. Indi şu Maksat göni efir edip oturan wagty, şonuň efir edip oturan ýerine üns berdiňizmi? Men size diýýänleri, indi esasy şu üç adamyň adyny baglap geçerler, Marat, şu üçüňize diýýän. Siz şonuň efir eden ýerine gowy üns berip gören bolsaňyz, şol oglan spalniň üstünde ýatyp, efir etdi. Indi düýn, Farhat, sen näme diýýäň? Bir gürrüňde sen şeý diýdiň, Garry. Hawa, ýaňky maksat sudnama görnüşinde edip biler, tipa TikTokda nemäň içinde-de girip bilýär, posolstwaň içinde diýip. Indi men şu ýerde haýran galýan-da, maksat onda telepart bolmaly bolýar-da. Ol nädip spalny bilen pasoýstanyň içine girip bilýär? Pasoýstanyň içinde edil şoňky ýaly maksadyňky ýaly spalny ýer barmy? Ol ýatyp efir edip otyr-a o ýerde. Ýatyp gürläp otyr. Şo soragyň manysyna düşünýäňizmi? Ýatyp efir edýär şo ýerde. Üns beren bolsaňyz. A sen näme diýýäň Farhat? Näme adam allaýaňyz? Ana-ow siz-ow, Allamyrat. Saňa diýýänler-eý, Kakamyrat, Muha Kantuşka, Düýeçi. Bir şöriňiz işlänok-a siziň-ä? Ýa şaryňyz şoň ýaly pes siziň? Analiz edip görmäni, bilmäni, anyklap, anygyna ýetmäni, tip özüňizçe detektiw bolan bolýaňyz-da. Her bir zadyň anygy bardyr. Her bir zadyň hakyky fakty bardyr. Fakt diýlende şol oglan telepart bolup bilýärmi? Nädip telepart bolup bilýär? Men gülkim tutup urýar-ow şu size bara. Hudaý bar-ow. Indi men şurada maksada-da aýtjak dary. Maksat jigim, olar seň üstüňden arza etjek diýdiler, ýene näme etjek diýdiler. Men bilýän toçta seniň günäňiň ýokdugyny. Sende hakyky faktlaryň bar, zatlaryň bar. Sen şo faktlaryň bilen bilelikde we şo haramzadalaryň çykyşlaryndan hemmesinden al, kesip-kesip al-da, şolaryň diýen ýerlerini, sözlerini, haýsy çisloda gürledi, haýsy nämede gürledi, Şu ýerde Türkiýe döwletinde näme polisiýasy barmy, prokurory barmy, adwokady barmy, ýa sudýasy barmy, nämesine ýüz tutulýan bolsa, sen şolaryň üstüne arz et. Ýalan töhmet, nähak töhmet üçin şo boýunça arz et. Hakyky zady görkezäni. Wot ne iň hakyky dogry ýol şu. Şu wagt meň üstümden diňe töhmet atylyp otyrda. Nä, siz nemes dälmi? Farhat da üýtgäne gözlükli diýip gördüm adyňy öwrendim agtygyň. Farhat, sen näme, meni telipatdyr öýtýäňmi? Men şo wagt efir açyp durkam seni urup bilýänmi? He, reska-reska-da. Konsulda wagty men efir açyp bilýänmi? Konsulda meň öýümdäki ýassygy Düşek ertip ýetişdimmi şo gün? Ha? Siz töhmet atyberiň maňa, atyberiň. Ýalanyňyzy men orta çykararyn, ha? Ýalanyňyzy orta çykararyn. Siz pikir etýäňiz, Maksat yza çekiler şeýtsem. Maksat yza çekilmeýär indi. Edil şo zatçagaçyňyz bar-a, şo jaşja zadyňyz. Gaty erbet degendir. Halkyň öňünde meni günäkär çykardyňyz. Ýöne şolar aýtdy, Adalat, adalat diýip. Men duhum basaryn öýtmäň beýdip. Aý, duhuny bassa indiki çykjak näme pikirlener zat biz. Siziň özüňiz terrorist bolýaňyz-a. Terrorist, terrorist. Men näme o telipatmy siziň diýşiňiz ýaly. Men hem öýde otyrkam efir açmaly, biram baryp o Farhady, efiriň durşuna çenli, durşuna men şo taýda otyryn gymyllamok hiç ýerde. Ony syganok sebäbi men iki sagat ýigrimi bir munda oturdym.

Näme diýen sen ýüz müň dollar pul näme etdiler meň üçin ýene näme diýip gürleýäňmi? Ahaw, ýüz müň dollar sen kim özi? Kim sen? Nireň çoçgasaw sen o? Açkarik, şurik bile, pagany. Gavnyuk, mal. Sen kime gerek, ite gerekmi? Sen bir türkmeniň wara, musurda ýören wara, köçede ýören itine de gerek gel o. Men aň şeý diýeýin. Sen kime gerek sen? Senden kim gorksun? Belki sen özüň şu pasoýçlaň içine baryp maglumat berýän bolaýma ho, ýene şeýle-de bir sorag bardyr. Köp oglanlaryň durmuşyny, köp oglanlaryň ömrüni ýakýan bolaýma. Iý bärdine pahyrsyrän bol, pahyr knopkaň külçä deden bol. Köp bilmişdirän bol. Ters düşünmäň, men umuman analiz getirilende her tarapdan getirip bolýar. Tanamadyk sylamaz diýilýär. Şo sözüňem manysyna doly we dogry düşün. Kameralary öçürdi diýýä ýene näme etdi diýýä. Hibir konsullaň kamerasy öçüp bilýämi? Swet öçende-de generator diýilýän bir zat awtomatiçeski ýanýa. Internet näsaglyk diýen bolýaň. Bir zady unutma. Bir sekunt ýekeje sekundam konsullykda internet näsazlygy bolmana haky ýokdur gülkünç gep aýdýaň Farhat düşündiňmi belki sen ýaşsyň entek ýöne aýdýan skaskaňy pikirlenip oýlanyp skaska et belki seň aýdýan diýýän sözleriňe kiçi çagalar ynanýandyr ýöne uly aňy düşünjesi akly huşy bar adamlar seň diýýän skaskaňa ynanmaýar. Görýän adamlar durrak däl. Siziň üstüňizden gülmek üçin seredip bilýär ýöne. Ine mähriban dostlar, size ýenem bir hakyky fakt. Waprosyňyzam bolsa jaň edip bilýäňiz lýuboý wremýa. Ýalan sözlere ynanmaň. Biderek. Gözüňiz bilen görüň. Hakyky zady pikir ediň. ondan soň hereket ediň. Olaryň aýdan diýen sözleri ine şu ýerde-de ýalan. Hoş sag bol menden.